Hormatly haksöýer türkmen doglar Ustad Muhterem Elhaj Abdurrahman Ahundy Teňritananyň üç ýüz ýetmiş sekizinji şumarada Möwludynebiniň fazylaty hakda aýdan gürrüňleriniň birnäçe bölümini gysga suratda dykgatyňyza hödürleýäris.
Men gelip, Medinä gelip pygamberi soraýmda, maňa aýtdylar pygamber mesjitde diýdiler. Şonda düýämi duşaklap, mesjide girdim, Pygamber aleýhissalam daşyna sahabalaryny üýşürip oty. Şo wagt men aýtdym, Isma' makaleti ýa Resulallah! Meň gepimi eşit diýen wagtymda, Fekale Ebu Bekir Syddyk razyýallan, Udnihi, udnihi! Getiriň şony ýakyna getiriň, ýakyna getiriň! diýip, Meni eltdiler-de, pygamber aleýhissalamyň maňlaýynda oturtdylar. Şo wagtda pygamber aleýhissalatu wessalamyň huzurynda şu goşgyny okaýar, Men güwälik berýän, hiç tagat, gulluk ediler ýaly özüne zat ýok Perwerdigäri alamdan başga. We sen, eý Muhammet aleýhissalam! Tamamy gaýypdan berýän gürrüňleriňe eminsiň sen. Hiç wagtda ýalan aglaýandyr diýen töhmet saňa ýok. Ve enneke ednel murseline vesile ilallah yebnel ekreminel etaib. Sen pygamberleriň Hudaýa ýakyn etmekde wesile etmekde iňki ýakyny sensiň. Eý aňyrlary atalary päk bolgun pygambar! Sen bize buýur, eý ýer ýüzünde ýöriýän ynsanlaryň iň gowusy! Gerçe, saňa gelen zatda saç sakgaly agardyp. Kynçylyk bolan zat-da boljak bolsa aýt, bize degşen diýip. Sen bize şefaatçy bol. Ol bir gün ike hiç kim onda şefaat edip başarmaýardy. Senden başga Sewad ibn Karybyň goluny tutjak ýokdy. Şonda. Şoňa şepaatçy bol. Şä wagt pygamber, eshaby-kiram bir begendiler şoňa, şadyman boldular. Bes pygamberiň töwsibini aýtmak, pygamberden kömek talap etmek, pygambere şefi bol diýmek bi şu hadyslar bilen sünnetden bolýar. Hiç güne oňa bidgat diýer ýalyk däl. Ondan soňra. Bir gaty zaman bolupdyr Hezreti Omaryň wagtynda. Şonda Belal ibni Hars diýen sahaba gelip, Pygamberiň gabryna gelip, Ýa Resulallah, istasqi li ummatik fe innehum heleku, Ummatyňa ýagyn dile, ummatlaň heläk boldy diýdi. Şonda Pygamber aleýhissalam, Onuň dişine girip, ýagyn ýagdyrlar diýdi. Elhasyl, pygamber ölenden soňra-da köp ulamalar ondan kömek talap edipdirler. Biziň mezhepbaşymyz hezreti Ymam Agzam gelip pygamberden kömek talap edip bir goşgy aýdýar, uzyn o. Şondan birnäçe beýtini men eşitdirip bilýän.

We ýeriň ýüzüni Öz bagşyşyňdan doldurdyň. Ýa maliki kun şafigi fi fakati, inni fakirin fil wera li gynak. Eý meniň eýäm baýarym, Sen maňa şefaatçy bol, men bir biçäre bolan günümde, men fakyrdyr adamlaryň arasynda Seniň baýlygyňa.

Ana tami'un bil judi minke we lem ýekun li Ebi Hanife fil enami siwake, Men senden jomartlyk isleýän, Ebu Hanifeň adamlarda senden başga zady ýok.

Pygamberiň ähli beýti Meniň wesilämdir. Şolar Hudaýa ýetişmek üçin maňa bir ulkan wastadyr. Men umyt edýän, ertäki günde şolaň hormatyna namaý agmalym sagymdan berler diýen, şolara umyt edip men sagdan berler diýen umydym bar. Ýa Hezreti Ymam Zeýnul Abidin aýdýa, Ýa rahmatan lil alamin edrik li Zeýnil Abidin. Bir wagt gyssananda Pygamber çagyrypdyr, Eý, alama rahmat bolan Pygamber, sen Ymamy Zeýnul Abidine özüň ýetiş kömek ber. Ine, Pygamber aleýhissalatu wesselama wasta edip, ondan istigasa eden sahabalar. Onuň üçin gelen rowaýatlar beter kän. Onuň üçin şejere hadyslarda gelip, biziň mezhepbaşymyz, sahabalar, Hezreti Resuldan istigaza edip, şefaat talap edensoň, Ýa Resulal, ýa Resul, ýa Resul, işfagna ýewmen nüşur diýip, okaýan kabylamyz şolardan.

Ol özüniň üsünde gürrüň edilnen Mewlid hesabyndan däl, olar zikir mejlisi. Pygamber aleýhissalatu wessalam hadys şerifde fermaýyş edipdir, Bir kowum oturypdy bir ýerde Hudaýy zikr etseler, asmandan bir perişde gygyrar, Eý jemat! Indi zikriňiz tamam bolandan soňra hemmäňiz gidiň baryňyz günäden ýalkyndy diýip gygyrylar.

Riýadul Jenne ýa Resulullah, Jennetiň bostany näme diýlen wagtynda Pygamber Aleyhisselam aýdypdyr, Halakuz zikr, zikriň halkalary. Bes ol halka-i zikriň jümlesinden, Hatym Hajygäniň jümlesinden, olar zikir mejlisi. Onuň üçin onda hiç güne ulamalyň gürrüňi bolmaz. Biziň ol ýyl on iki aý okyýan Mewlüt mejlisi diýip okyýanymyz zikir mejlisdir. Mewlüt mejlisi diýilýäni, ynha, taryhlarda gelipdir, Mewlüt, Üç karndan soňra tapyldy. Ondan soňra ähli yslam, goýmany şäher we şäher, oba oba jeşin tutdular diýilýän Möwlüt, Pygambar alaýhyssalamyň bolan gününi, bolan aýyny tejlil etmek.

Onuň üçin şu mewlütde bidgat däl, ýagny bidgat iki jüri bidgatymyz bar, bidgatyn lugawy, bidgatyn şergy. Bidat lugawy diýeni el mustahdas mutlaka, her bir täze tapylan zat, ozal ýok bolup-da, soňra tapylsa, şoňa bidgat diýýär. Çi ybadat bolsun, çi adat bolsun.

Umumy jahany yslam şuňa jeşin tutýany şü bidat diýip kitaplaň gürrüň edýän şü. Şoňa bidat diýilýäni lugawy manaň ygtybar bilen bidat. Şeri manaň ygtybar bilen bidat däl. Belki onuň üçin delil bar. Pygamberi ullaň diýen delil. Ma'ruf Kerhi diýe, Hanefi mezhebinde Ewliýalla gaty olakan adam. Şol Imam Kerhi aýdypdyr, Ýani haýsy bir adam Pygamber Aleýhissalamyň bolan gününi, bolan aýyny ulaltmak üçin musurmanlary üýşürip, gijeleri bolsa,

Haýsy bir adam Mewlüt okulýan mowzugy kast etse, Palan ýerde pygamberiň mewlidi tutulýar, pygamber üçin jeşin tutulýar diýip-de şoňa gitmegi kast etse, ol jennetiň bir bostanyny kast edip gitdi. Ne böşden ol adam o mowzugy islemeýär, meger pygamberi söýensoň şo-da gelýär. O pygamberiň öz aýdan kebi. Her kim meni söýse men bilen bile jennetde bolar diýip. Hezreti Ymam Hasany Basry fermaýyş edipdir, Hudaý Tagala Uhad dagy ýaly maňa gyzyl berse, şo gyzylymny şi möwlidiň jeşinine sarp ederdim diýip. Jüneýdi Bagdady diýen bir okan öwlüýä fermaýyş edipdir, Her kim pygamberiň möwlidine hazyrypda şoň gadyr-gyýmatyny ulaltsa, şol iman bilen, Bagtly bolan adamdyr şol adam diýipdir. Ine, aziz musulmanlar, Mewlüt Mewlüt diýip özünde gürrüň edilýän taryhlaryň meselem Kuruny Seläseden soňra tapyldy diýip gürrüň edýän mewlütleri şi Aýy güni bolan aýyny bolan günni tejlil edip şonda tutulan jeşindir. Ol ýyl on iki aý okaýan möwlidimiz olar zikir kabylasyndandyr. Allah tebarek we taala hemmämize towfygy hidaýat berip-de, barymyzy Pygamber aleyhissalamyň hormatyna ýalkap, özi bilen bile jennetde ýaşaýanlardan aýlansyn.